געווען איז אין א דערפל א אלטע בעל עגלה, ווען א מענטש האט געדארפט ערגעץ פארן האט מען אים גענומען, יעדער האט אים נאר אים גענוצט, יאנקל דער בעל עגלה, ס'איז אויפגעוואקסן א נייע דור, און ס'איז אויפגעקומען איינער וואס איז געהייסן חיים, און ער האט זיך עדווערטייזט אז ער איז א בעל עגלה, און ער האט אנגעפאנגען צו פירן די מענטשן, און ער האט צוגעשטעלט גוטע סערוויס, און די עולם האט אים אנגעהויבן צו נוצן. יאנקל דער בעל עגלה האט געטראכט, ווי אזוי קען איך זיך שטארקן אויף אים, ווי אזוי קען איך צוריקבאקומען מיינע קאסטומערס? יאנקל איז אויפגעקומען מיט א מורא'דיגע עצה. ער האט אויסגערופן אין דארף אז מען גייט מאכן אין איין טאג א פארהער. מען גייט פארהערן די נייע בעל עגלה, מען וועט זען ווער ס'קען בעסער סערווירן די עולם, ווער קען בעסער פירן די עולם, ווער האט מער עקספיריענס. די גאנצע דארף איז זיך צוזאמגעקומען, און יאנקל דער בעל עגלה פרעגט פונעם נייעם בעל עגלה ר' חיים, חיים איך וויל דיך פרעגן, אויב דיין פערד פאלט אריין אין א בלאטע, אזא טיפע בלאטע, אזוי אינמיטן די ווינטער אזוי ווי יעצט, פון אלע זייטן איז פול מיט בלאטע וואו מען גייט וואו מען שטייט, וואס גייסטו טון? ענטפערט חיים, וואס הייסט? כ'גיי געבן א גוטן שמייס פארן פערד, וועט זיך נעמען טאנצן און ארויסקומען פון דעם בלאטע! רופט זיך אן דער אלטער בעל עגלה, רבי יענקל, ס'ארבעט נישט, וואס וועסטו דעמאלטס טון? זאָגט חײם, אַ, איך װעל אַראָפּקומען פֿון דעם פֿערד, איך װעל אָפּטײלן דעם װאָגן פֿון דעם פֿערד, ס'װעט אים זײַן גרינגער, ער קען אַרױסקומען. רופֿט זיך אָן דער יענקל בײַ לעגאָלע, ס'אַרבעט אױך נישט, װאָס העסטו דעמאָלט טאָן? זאָגט ער, אַ, דעמאלטס על איך בעטן אפאר מענטשן זאלן קומען צוהעלפן מיט לייגן אביסל האלץ אונטערן פיס פון דעם פערד, און אזוי וועט עס ארויסקומען, רופט זיך אן יענקל מיט א שמייכל, אבער עס ארבעט נאך אלץ נישט, וואס העסטו דעמאלטס טון? און חיים בלייבט שטיל, ער האט נישט קיין שום וועג. פרעגט חיים פון יענקל די בעל עגלה, נו, לאמיך הערן, וואס וועסטו דעמאלטס טון? רופט זיך אן יענקל מיט א געוואלדיגע מעסעדזש, טייערע דארף, איך וועל קיינמאל נישט גיין אויף א פלאץ וואס איך ווייס איך וועל אריינפאלן אין אזא בלאטע וואס איך וועל נישט קיינמאל קענען ארויסקומען. טייערע נשמת ישראל, אסאך מאל איז עס שווער, ווען מען האלט שוין ביי די נסיון איז צו שווער, ס'איז שווער זיך מתגבר זיין, פרוביר נישט אנצוקומען צו א פלאץ וואס די פלאץ וועט דיך אריינברענגען אין אזא מין נסיון וואס וועט דיך זיין שווער ארויסצוקומען, פרוביר צו האבן א גדר נאך פאר דו פאלסט אריין אין נסיון, זאל עס זיין א פילטער זאל זיין זיך נישט דרייען ווי מען טאר נישט, נישט אויסצופרובירן דיינע כוחות וואס דו קענסט, שטיי פונדערווייטנס און פאל נישט אריין אין די בלאטע, און די זכות פון שמירת עיניים וועט די אייבערשטער אוודאי העלפן אז זאלסט האבן א געזונטע יאר מיט אלץ גוטס.